Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Allez hop, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of an dat maache mir och hei mat TL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien. Net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! So an do wiere mer rëm. Jo ass schon nach alles gutt wéi no dir ass vläch honnert Päck opgemaach mä mat bëss ganz e bësse méi luecht. Begréisst iech hei bei engem neie Video vum Projet tëscht Team Lëtzebuerg an dem Reservoir. D'Kooperatioun vum Projet Quants Zenit, Projet a Projet Projet an et gëtt hei Zäit fir e bësse mol elektresch dran ze bréngen. Jo Regileki.

Et ass och eng komesch DLC-Geschicht han elo geduecht am Generatioun 8 Beräich wou eng Kei Backhand natierlech de gesitt hei de Safety natierlech nach first ähm, Force Field of Lightning schreiwen se hei ähm, de Buedem vibréiert dat den Donner ënnerwee ass an d'Power vum vun him soll hei eben erkenne kënnen an voilà wat hu mer eben hei mir hunn eng Fail Pro Foil net Probokaart Sorry, wéi gesot, nach bëssen aus de Otem vum leschte Video. Dann hu mer nach eng Regidrago Regilegi V, Regidrago Normal, Regilegi V, 4 Pack vu Crown Zenith, den alt an eng Codekaart, déi mer jo fir iech dann hei zur Verfügung stellen. Mir hu lo eng Minutt hei ronderëm gelallt a ronderëm geschwafelt an ech géif soen, mir maachen hei déi schéi Këscht dann emol op. Äh, Präis, präisméisseg, a beräichsméisseg vum Präis ass et um Dréi vun 20 bis 120 Euro, déi kritt. Fir de Release war et op 120 Euro opgesat. Et ass elo keng all ze voll speziell Box, soen ech och éierlech, mee se gehéiert awer zum ganze Kit dozou, an ech denken, et ass e gudden Ufank, fir déi dann awer emol hei mat iech zesummen um YouTube-Channel opzemaachen. Sou, fëlls se mer op, da gesitt och hei direkt, Autsch, dat. sogar den Cent wéi gedo. De Grid hei natierlech ass och kee Bäcker und dann äh, si vun deene Kartonskëschten och keen als grouss Fan méi. Si wat se meeschtens och liquidéieren hei. Karton Plastik Mëtschen mat dann mol als éischt hei déi schéi Promokaarte raushuelen. Di kënne lo normalerweis mat rausgefall. Dass och kee Pin-Net dobäi. Déi kucke mer eis elo gläich hei un. Hunn ech hei säitlech higeluecht fir de Plaf gutt op der Säit ze kréien. Dann huele mer hei d'Promo Oversize Kaart eraus. Dir gesitt véier Päck, déi ech dann erëm esou mat mengem Trick probéieren hei eraus ze kréien. Jo, et huet well geklappt. Déi maache mer elo alleguer hei mat iech zesummen op. Mee fir d'éischt widme mer eis deene schéine Promokaarten. Mir gesinn hei als éischt natierlech eng ganz schéin Oversize Regi-Legi-Wii-Kaart mat Switching Bolt. wous de doduerch kanns gratis wanns de déi Kaart am klenge gees spillen, mir si jo hei am klengen wou ech gleich wärt gleich wärt weisen, een Benched Pokémon kanns wiesselen an Lightning Wall ass déi aner Attack wat 100 Damage mecht. Bessen hoke fannen ech wëll during your opponent's next turn this Pokémon takes 100 less damage, also dat ass schon interessant am spillen mee. 100 Damage ass och séier geschitt. Mir gesinn et jo hei grad mat den décke Kaarten, dat geet zimmlech séier. Sou, maache mer hei dann déi nächst oversized Kaart an d'Kollektioun dran. Ass eng schéi Kaart, wéi gesot Rigilikia, mee Regidrago, wéi se all elo heeschen. Ech sinn net all ze grousse Fan vun den Déieren, awer zur Generatioun dobäi. An hei hu mer dann déi nächst Kaart vum Regidrago, eng, dass mer keng Promokaart gesinn ech. Äh, do seng vun Paint Your Belly Evolving Skies sinn, awer an Kollektioun mat dran. Äh, wie gesot ja se déi zwee sinn immer so ähm, soch erklären ja géigen iwwer sti se sech well se ze summer rauskom sinn. Da hammer ee mat Drëch an mech Dragon Energy. An hei ass eben och d'Attack 20 less Damage for each damage count on this Pokémon. Heescht wat méi Damage huet, wat och vläit net all ze gutt ass. Hei dann nach d'Promokaart am klenge Format. Dës Kaart ass eng Promokaart vum Switching Ball a Lightning Wall, hu mer jo grad ugeschwat. Dat ass eng kleng Käertchen, déi mer an eisem Beider Händler och kënne maachen. An ech ginn iech dann elo hei, vu drop der laang Waart, d'Promo. Këschtkaart fir d'Code-Kaart gëtt a wien kënnt op Pokémon TCG Trading Card Game a Co kënnt spillen. 4 Päck hu mer gesot, 4 Päck maache mer dann och ganz auf die schnell op. Wéi gesot gëtt e ganz klenge Video haut. Et si keng 100 Päck méi, ech hunn nach ëmmer muss gekat kafen dovunner. Den Training ass net duergaangen, et huet nach groussen Damage geholl. An awer si mer motivéiert fir all Freiden. Ech loossen eng Kéier de Code kuerz nach do op an da kënnt schonn den nächste Code. Also kritt 5 Codekaarten trotzdeem haut, wat jo net all ze wéineg ass. Kucke mer mol, wat déi Këscht hei esou hiergëtt. Leen d'Këscht an se laat an zu. Da kënnt och de Code dann un. Salazar, dass Klapp. Mee zank ech muss och vläicht d'Hand wiesselen, da geet et besser. Checkert, dat ass e bëssen.

quasi op den Enn geet, dat ass jo mat de Lemmy oder wéi heescht en och mat am Boot mat dobäi. Dat war den éischte Pak, leider keen Hit. Zweete Pak, zweet Chance, also et sinn och ëmmer esou, dat do si sou déi traditionell Fëschten, et geet ëm d'Promokaarten, et sinn awer och d'Promokaarte sou méi déierlech, wann der déi net hutt, d'Welt geet net ënner, well et ass elo keng ganz grouss Geschicht, sinn ee muss een eben Fan si vun deene Saachen, ech hunn déi elo emol gegënnt fir de Projet ze completéieren. An Hit an mir ganz schéin Hit de Mew ass déi richteg schéin déi Kaart a mir nach den Hopp hei mat engem Autogramm dobäi. Mee de Mew ass richteg schéin, ass eng vun de Favorite Kaarte war einfach dann den Urgel an Bumblebee Search Life war. Dann hunn hei nach en Galapunita dobäi. Ass déi Kaart richteg herrlech. Als Cote Collection hu mer dann och mol endlech an der Collection. Déi huet mer lech gëtt net gezunn. Dat heescht mir ginn awer scho mat engem Hit hei raus aus der Këscht, aus der Box, dee mer wierklech gefält, well et ass eng Favorite Kaart de Mew mat engem interessante, mat enger interessanter Ability, Mysterious Tail heescht. Wann déi am Heretics Board ass, krut se 6 éischt Kaarten. Kucke vun dengem Deck an dann wann s den Item fënns, du fënns et och, kanns dann eng Hand maachen. Dat ass scho wichteg an interessant fir dann eben am competitive Beräich vläit sech dat ze snacken, wat een och wëll spillen. Drëtte Pak vun der Këscht, fänken also direkt hei un. Rot Kaart fir Iech, also ech si vun der Mew Kaart richteg faszinéiert. Kucken mer ob mer nach en Hit vläit kréien a wann net och net schlëmm, dat do ass schonn en Big Moment gewiescht hei an der Collection. Tangela, Bad Sir, d'Galarin Mauzi, den Dragalga am Reverse an eng Kéier eng weider Ënnerschrëftekaart hei vum Op an Leon. Ech leeën se mol einfach dobäi, also net sammelen och Autogrammer haut wéi et ausgesäit, ech misst se vläit och ofleeën, sinn och eppes Spezielles. Gouf et am Set net allze oft, sou vläit hunn elo nach eng kleng last pack magic. Witzeg ass och hei dat Nob an de Leon, ech mengen et si Bridder wann ech mech net allze wéineg hei lo verschwätzen a verplapperen, vun der Filière wann ech dat nach richteg an Erënnerung hunn, mat der leschter Plack hei och ze maachen. Dat gëtt also eng Kéier feiereg. Lescht Codekaart fir iech, wann ech gelift. An da maache mer hei dee lo Pak op. an et bleift feiereg gëtt eng Kéier den Ofschloss hei Ware kennt jo op der Welt ass Klopp Sam och schonn Salah did Energy Research Robin Squelp Voodoo Lost Vacuum an hunn eng Kéier nach elektreschen Ofschloss hei mam Zeraora Wii dobäi also da ass och dann eng Kaart fir d'Kollektioun ech menge mir hate lescht Kéier esouguer e Wii Star gëtt zu bei den 100 Pack wann ech mech net ieren mee eng Wii Kaart hëlt ee mat alles an allem fir dat mer 4 Packages opgemaach hunn, sinn ech éierlech mat iech, dat war net allze schlecht. Dir mierkt et, et ass net eng Stonn an 30 hei Opnam, et ass einfach mol knapps 10 Minutte Video hei ginn, mee dat gehéiert och zum Projet dobäi. Heiansdo méi kleng Videoen an dann ass d'Woch eben och méi lues ugefuer respektiv mir si jo scho Freiden, dann hale mer se besser op. Wéi gesot, den Highlight vun der Këscht fir mech ass Mëllette-Veggie. Reggie Eelicki oder Reggie Lecki, wéi ech hei ze soen, méi dem Ju, dem hei gezunnen, war do wäert, déi Experienz war derwäert. Ech soen iech op Lécke Merci, nokucken dann nächste Freiden, jo, da maache mer dann déi aner Këscht hei op, Spoiler, den Draach loosse mer eraus, kucke mer mol, wéi dat geet. Ech soen iech Merci, nokucken an da bis nächste Freiden um 10 Auer erëm. Ciao, ciao.